Obwingi n'oburiisa puroguramu omurundi ogundi twagaruka kandi twashemererwa munonga kushanga tayimu okyagituhaire kubaasa kukunda TV West okakunda na puroguramuzi zaitu. Tukiri omu kwetoroora eihanga ryona. Kandi nkabagira ngu ninza kuruhezayo. Abantu abari omu ihanga eri abakwetwa abahingi n'abariisa twine kubareeta mukabareeba. Tubate omu mpaka zaitu ez'okutoorana omuhingi na n'omuriisa arikusingayo. Omugyenyi waitu eri izooba n'Omwami Innocent ari naitwe Kasiisi. Tari muntu musya, mutwire nimumureeba aha tiivi ndikugaaniira nawe ebintu bitari bimwe na bimwe. Kwonka atwire anyesherekire takwenda kuza mu mpaka. Mbwenu naamureeta reka tumute omu mpaka ezi. omwaka enkumi ibiri ikumi n'etaano abaase kuraara yaahaayana n'abandi bahingi tureebe eki yaakubaasa kutwihira omuri Netherlands. Nibanyeta Edmon, Principal Farmer, omwami ogu naahinga emicungwa, aine enjoki, ahinga orutookye nana ebindi nyamwingi ebijuma. Mbwenu reka tureebe emboozi ye atugambire oku abaasize kukora emirimo egi. Nyowe nibanyeta Arnitho Innocent Kasisi, ndi omuhingi ow'ekintaburi nari shi ow'ebigaitsire hamwe ahabw'okuba nyowe nimpinga ebintu bingi. Omuri ebyo nyinemu, nyine orutookye, nyine Nyine ebijuma, ebijuma ohi nyine emicungwa, ovakedo, emiyembe, enyima ahu mbe nimpinga n'obutunda kandi omu rutookye nimpingamu vegetables nari shi nka kabegi, obutunguru, carrots, obundi kandi ngaruka ndiisa enjoki. Okuriisa enjoki nikimwe eki nkureeba ngu byona byona ebintu ebi nkukoresa, ebi nkukora aha musiri gwangye na shi aha faamu yangye, buri kimwe kiine oku kirikuyamba kitaahi kyakyo ahabw'okuba enjoki nizeemya ebijuma ka ngyire ngu nimbaasa kukweta nk'okwemya ahabw'okuba nizizamu zihiima ziiha pollination aha aha kijuma zita aha kindi aha kiti ekindi n'ekindi oshanga ebijuma byaba bingi. Kandi ebijuma kugira ngu nabyo bireete orurabyo rwingi nibiheereza enjoki zangye eky'okurya oshanga nabwe naatungamu. Kandi n'enjoki nizigaruka ziza aha bitookye zikoraho pollination oshanga obumwe nabwe naagira ebitookye birungi bihango So kiza kushanga shanga ngu buri kimwe nikiyamba kitaahi kyakyo na munonga omu by'obuhangwa bw'ensi. So ebyo nibyo ndikora. Hati oku wambuuza ngu nkatandika ryari, kukora ebi nkabitandika kyenda na munaana kwonka kuba serious kurungi nkabitandikira kimwe enkumi ibiri na n'etaano. Nibwo naatandika kureeba ngu tinshemereire kubitabura buri kimwe kikaguma nikiyamba kitaahi kyakyo. Tugambire Aha kintu ki bakweta size of the land holding and acreage, eki nikumanyisa n'ebintu ebi orikuba oine na n'omwanya ogu bikuba birimu nigwingana ki. Kandi ogwo omwanya naareeba ngu nookoresa omwanya mukye kubaasa kukoreraho projects nyingi. Iwe obaasize kukikora ota? Faamu yangye ti mpango munonga ahabw'okuba neingana acres ikumi na itaano. Omuri omuri ikumi na itaano, mwenda n'ekicweka orwo n'orutookye. Kandi ebijuma biri omu acres ina. Omuri ebyo nyineho emicungwa igana nkaaga, kandi omu emiyembe nyineho emiyembe igana ana, kandi nyineho na vakedo ozi makumi ana. So ebihumi by'enjoki, nyine apiary emwe eri ahantu hamwe, nyinemu nkabi nyineho ebihumi igana mukaaga. So aho aho niho nkuba ndi, kwonka omu vegetables, zo vegetables ninzibyara omu rutookye kwenda ngu ngu iri itaka ryangye ritakaafa busha, na n'abakozi bangye bata batakanseerera busha, ahabw'okuba ahabw'okuba mbareeberera, vegetables, omu rutookye, nibo bamwe ab'okuba mbareeberera orutookye. Nangwa na n'omu bijuma nimbyaramu ebintu bingi, hariho obu nkuba mbyiremu cabbages, hariho obu nkuba mbyiremu e entura, hariho obu nkuba byaramu nka hati nyinemu red pepper nari shi hot pepper niyo nginemu, so kugira ngu omukozi arikuba naabihingirira ebijuma niwe akuba naahingirira n'ebyo. N'obu yaakuba aragiire kufuhirira ebijuma, naagaruka kufuhirira n'ebyo. So oshanga ngu at least eibare rimwe niribaasa kuriteeza ebinyonyi bibiri. Tugambire aha practices enungi ez'omurembe ezi orikubaasa kukoresa kubaasa kuba omuhingi murungi omu kyanga ekyo. Okashanga ngu ku oriyo noohinga emicungwa n'emiyembe nk'oku naagireeba aha, n'ekintu kikuru kukora eki n'eki n'eki. Ni bintu ki ebirikuba nibyetaagwa aha muhingi w'ebijuma? Eki naakozire aha, ebijuma ebi naabigyeire n'ebiri grafted. Ebijuma ebi tukabanza twahuuhira ei barikweta endimu, na munonga emicungwa tukahuuhira endimu ei barikweta lemon abamwe. Endimu zo nizimanya embeera yaitu ya kunuya. Nizo twahuuhire then tukashara obutaagi tukagaruka tukabuyunga tukashara obutaagi obw'emicungwa egy'endigo amahanga nari shi emicungwa emirungi emihango erikwera munonga ei abantu barikukunda. twaba niyo twayungaho aha ndimu ahansi hariyo endimu ahakuba yo nereeba embeera z'eitaka tekuzitiina munonga kwonka ahaiguru aha miyembe nyine emiyembe nyine aha tome nyineho za zileti nyineho za keithi nyineho za bile nyineho za bolibo kwonka ahansi tukabanza twabyaara obuyembe obwo obwagoogwa obwo obuyembe obwine ebihuuzi bingi. ahabw'okuba nibwo burikureeberera. So grafting niyo naakozeisa aha nkayo tekinologye. Practice endiijo ei nkukoresa aha omu bijuma kandi embaasiise n'eki barikweta okusharira, salary pruning. Pruning enungi aha aha, okwitira. Ningyezaho ndebe ngu naashara ebiti byataasya omushana, byateerwamu enjura, zaabihika na waaba noofuhirira omubazi nookozesa mukye kandi nana ekindi n'endwara enyingi ahabw'okuba niziba ziine spores nari shi oruhu orurikuba niruzirugaho kwonka ku biba bikwataine haija omuyaga gwiha orwo oruho rugwiha aha kitaagi gubiteeka omu bitaagi ebindi gubyiha omu mapapa gutware omu mapapa agandi kwonka ahabw'okugira ngu nimba nshariire gye ku nkuheeza kusharira ahabw'okugira ngu nimba nshariire gye nikinyamba ahabw'okuba ku hakuteerwa omushana Omushana gwihamu ezo spores ziragara. N'otukooko otukuba nitutiina omushana nk'obusiisi natwo nitufa nari shi obumwe nitutiina tugyenda tuza owa bariraanwa abarikuba bashangire ebijuma byabo bishakambire. So pruning n'ekintu eki ndikukora buri season. N'ekindi eki nkukora aha nka practice n'okurwanisa obukooko n'endwara. Ninkozesamu okufuhirira kandi obumwe ninkozesamu emitego. Nintamu emitego y'emiringo etakushushana ahabw'obukoko obu obukukira kuba nibuguruka, ninteekamu traps ahi bukwija bukagwa nari shi nkabukwata. Hariho ekindi eki ndikukira kukora aha n'obuyonjo. Emisiri yangye nindeebeka ngu naagyomberera gye, tihaazamu burofa Ahabw'okuba ku hakuzamu omwata gukanyisa endwara, garuka gurya n'ekiriisa eki nakuba nintamu. Ekindi eki ndikukora aha n'okutamu ekiriisa. Buri myaka ebiri eby'ebijuma byangye nimbiteekamu amasha. Obumwe nyineho na na na biogas, obumwe ninteekayo biosalary. Effective use of fertilizer. Ninteekamu ekiriisa Eky'amasha ndeeba ngu naateekamu ebaafu ibiri ibiri ibiri ibiri buri buri kiti buri kiti buri kiti buri kiti ebaafu ibiri nizo nkuteekamu. So aho aho nyine oku ndikukora kureeba ngu atiristi ebintu byangye byaguma biri birungi. Tugambire aha kya social impact omu kyanga eki abakwetooriire. Nibakuganyirwamu bata? Abantu nibakukunda, nibakwanga, faamire yaawe hagira abaijaho bakagira eki baayegyeraho nainga obwire obu toine muntu weena orikwikiriza kuza aha faamu yaawe? Mbwenu amazima ka nkugambire, egi faamu, faamu eyangye eya Ibo Mixed Farm, nimbaasa kukugambira ngu omu mwaka nimbaasa kuba nintayaisa abantu abarengyera ahari rukumi ahabw'okuba NGOs zireeta abantu aha, groups z'aba groups ez'abakyara ez'aba ez'eminyeeto nizireeta abantu aha kurambura, Zaabakyara tweyombeke. Zaabakyara tweyombeke nizireeta abantu aha, eky'okutangaaza hati eki nyine, amashomero, universities, nizisindikaaho abaana omu internaship kushomeraho, kureeba ngu ninza aha mbeegyesa, ekindi abantu Nimba nyinemu n'obwesigye buri muntu orikwenda kubyara ebijuma naarabira omuri nyowe nangwa agira ngu mutware mucuuzingire ensigo ezi yaakubaasa kubyara. So abantu mbayambire even na kunu abantu abanyetoreire aha ab'ekyaro kyaitu ab'omuruka gwaitu ab'omu gomborora yaitu waaza kuza kureeba abantu oku babyaire ebijuma kyeyongiire ahabw'okugira ngu nibabireebaire aha bingi Ebijuma byangye obwire oku burikuba buhikire obwa siizoni, nitugyezaho tubimaketinga. Oshange obumwe twabirabiza omu kyaaci, baabiguriza omu makyaaci, baakora nkahi. So abantu buri omwe wena, abantu abaingi buri muntu naagira ati nangwa buri siizoni ka ngume mbyariho bibiri, mbyariho bibiri. Record nimbaasa kuba ntagiine ey'abantu abaabyaire, kwonka nimmanya ngu omu baanyetoroire hariho abantu abaatandikire emirimo nk'egi. Kandi abahingi ab'ebijuma Ahi nkugamba ngu na nanye ndi aha kakiiko ka ab'ebijuma aha aha omu Western Region aha, ndi omwe aha aba kakiiko kandi ndi omuhi w'amagyezi oku bakubaasa kubyara ebijuma. Ekyo ekyo nakyo kinya kiyambire abantu abatwetoreire. Then ekindi abandi bantu ababyaire ebijuma kuruga omu district ezitari zimwe ni bingi aba aba abakuntwara ngu ngyende Mborekyerere oku bakubyara, mbareebere oku baakubaasa kusipeesinga. Abamwe ni baingi ab'okuntwara ngu nyegyese abakozi baabo oku bakubishaarira. So ahoho nindeeba ngu atiristi nyine eki nyambire abantu abatwetooreire. Omwami Innocent, Reka tuzeho omu commercial break, omu kahuumuro kakye. Twaruga omu kahuumuro ako, nituza kweyongyerayo turikureeba aha kintu kikwataine na value addition. Ku arikuhinga naariisa, aine eki arikuteekateeka kihango. kubaasa kuganyirwa omu bintu bye waaba oihireho kuguza ekijuma ky'omuyembe nk'oku kikuba kiri. Kandi oijuke ngu atoorainwe kuza omu mpaka zaitu. Kwata esimu yaawe ohandiike ekigambo Muhingi. Rekaho akaanya, handiika ebikumukwataho osindike ahari kinaana na ishatu, ashatu na munaana. Okiri na Edmon, Principal Farmer, Omuhingi w'Omutaano.